א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער זיבן און פֿופֿציק מיט. רבי יוסף זאב בראווער. שלום עליכם יוסף זאב. א גוטן פנחס. זאל איך גיי ארויף ברענגן יוסף זאב יעצט צוויי שאלות און איך מיין ביידע שאלה זענען זיי פרעגן ממש די זעלבע שאלה ביידע האבן אביסל אן אנדערן קנייטש, אבער צו מיר הערט זיך עס אויס ווי עס איז ממש די זעלבע זאך, אקעי? סאו איך גיי פארליינען ביידע. די ערשטע שאלה איז איז הייבט זיך אן מיט א הקדמה, באדאנקט זיך זייער שיין פאר דיר, פאר די, פאר דיינע קלאסן, ער באצייכנט עס ווי קלאסן, אה ס'איז אמת, אקעי, מ, מ'לערנט זיך עפעס אויס, מ'לערנט זיך אויס, און ער, ער הערט צו, ער הערט אויס אסאך שיעורים, אבער דא קומט עס ארויס זייער קלאר און ער קומט ארויס מיט אסאך גוטע אינפארמעישן. אקעי טענקס טו באוט אוו יו. באדאנקט זיך פאר ביידע פון אונז פאר די אז איך זעה און פאר. קומט זיך דיר. אקעי קומט זיך אונז. ער האט צוויי שאלות יענער, די ערשטע שאלה איז אז ער ווערט רויט זייער שנעל און אסאך מאל אן קיין געהעריגע סיבה יא, און ווען ער טראכט דערפון ער ווערט אומבאקוועם און פון די גאנצע זאך אז ער ווערט רויט און ער ווערט רויט פון דעם אליינס אז ער טראכט אז ער ווערט רויט, אזוי האב איך פארשטאנען די שאלה, ער לייגט צו ס'פלעגט זיין ערגער. ס'איז בעסער געווארן שוין ברוך השם, און ער איז א נײַנצן יעריגע בחור, דאס איז איין שאלה, די צווייטע שאלה איז. האט צו טון וועגן דעם אז זיינע חברים פילן אומבאקוועם מיט אים, פון ווי ווייסט איר? זאגט ס'איז דא וואס האבן עס אים ממש געזאגט, און מיט אנדערע פילט ער עס, און ער רעדט דווקא פון זיינע נאנטע חברים, נישט סתם ער רופט די היי, היי ביי פרענדס.
ניין ער זאגט היי ביי, נישט אזוי ווי זאגן א גוטן און ביי ווייס איך אוי אוי היי ביי, שלום עליכם, א גוט מארגן, א גוטן טאג, אקעי. סאו זיין שאלה איז וואס ער זאל טון וועגן דעם. אקעי דאס איז איין שואל. מיר גייען צו די נעקסטע. א פופצן יעריגער בחור וואס באדאנקט זיך אויך פאר די יוסף זאב אז ער ס'העלפט אים אסאך ארויס. און האט א פראבלעם אז ער בלאשט אסאך, יא דיין ער ווערט רויט, און ס'איז געשען, נישט דווקא ווען ער וויל, ער שעמט זיך אדער ער איז אומבאקוועם, סתם ער האלט קען האלטן אינמיטן א געהעריגע גוט גייענדיגע שמועס, און אויף אמאל פאלט אים איין אה, איך גיי רויט ווערן, און ער הייבט אן ווערן רויט, און ס'שטערט אים זייער שטארק ווייל ער שפירט, ער זעט, אז דער מיטשמועסער הייבט אן ווערן אומבאקוועם. שטערט אים זייער שטארק ווייל ער קערט אסאך לגבי וואס אנדערע מענטשן האלטן פון אים, און ער שעמט זיך זייער, ער שעמט זיך צו שערן די אינפארמעישן מיט יעדן איינעם, מיט קיינעם נישט, אפילו נישט מיט זיינע עלטערן, מיט זיין טאטע און מאמע, אבער דאס שטערט אים מורא'דיג שטארק, אזוי ווייט אז ס'לאזט אים נישט לערנען, ס'לאזט אים נישט לערנען, און ער בעט העלפ, עמערדזשענסי! דאס איז די צווייטע שואל. נאכאמאל סאו וואו דאס איז א לאנגע מעשה. מאך מיר יא, מאך עפעס א סינטעסייז דא. מאכן סינטעסייזן די ביידע שאלות. אקעי, טאמער דארף מען טרעפן די צד השווה צווישן די צוויי, איז אז ביידע ווערן רויט, ביידע פילן ווי זיי האבן נישט קיין קאנטראל דערויף, און ביי ביידע געשענט עס אן קיין געהעריגע סיבה, און ביידע זענען זייער אומבאקוועם דערמיט, און זיי פילן אז ס'מאכט אומבאקוועם אנדערע מענטשן. זאל איך צולייגן א קליינע דיסקלעימער, דער ערשטער שואל האט צוטיילט די שאלות אין צוויי, ער זאגט אז. חברים, ס'איז דא וואס זאגן אים אפילו, זענען אומבאקוועם מיט אים. יא, ער האט נישט, ער האט עס נישט צוזאמגעשטעלט מיט די רויט ווערן. עפעס זאגט מיר אבער ס'האט א שייכות, זאג דו מיר אז ס'איז אזוי וואס דו האלטסט. ס'איז גאר אינטערעסאנט, ניין? ס'איז באמת זייער זייער אינטערעסאנט עס צו וואטשן, ווי אזויווי לייק אין איין וואך האט א פופצן יעריגער בחור אריינגעשיקט איין שאלה וואס האט אין זיך ביידע שאלות, און דעם זעלבן וואך האסטו באקומען א שאלה פון א ניינצן יעריגער בחור,

די די צווייטע שול דער פֿופֿצן יעריגער בחור ער זאגט אז ס'באדערט אים ווייל ער פילט ווי יענער ווערט אומבאקוועם צו רעדן מיט אים און איך קעיר זייער שטארק וואס אנדערע מענטשן טראכטן וועגן מיר. אקעי נו יא. לאמיך מיטגיין מיט דיך, געב א קוק, דער ס'דא אזא כלל אזא, די קוקסט אויף קינדער זענען זיי זייער פרייליך און זיי זענען זייער דורכזיכטיג זיי זאגן וואס זיי האבן צו זאגן און זיי.

איר איר האט שוין צוויי עקסטערע שאלות, און איר אליין האט שוין אויך נישט קיין אהנונג וואס עס גייט פאר מיט אים. אויב דו ווילסט קען מען ארויסשעפן פון דעם פופצן יעריגער, אז איך מיין אז ער האט זיך געגעבן אזא פארעד אזוי, מען רופט דאס אזא פרוידיען סליפ, אזוי ער געט זיך אזא כאפ ארויס אזוי דעם, ער זאגט עפעס א זאך און ער כאפט אפילו נישט וואס ער האט געזאגט, ער זאגט אז ס'גייט מיך אן וויבאלד איך קעיר זייער אסאך וואס אנדערע מענטשן האלטן אויף אים. איך האלט אז דאס איז דא, דאס איז די שליסל פאר אלע פון די קוועשאן, דו ביסט אזוי שטארק אינטערעסירט א גאנצן טאג וואס אנדערע טראכטן פון דיר,
ביסט דיך א גאנצע צייט ביזי אפמעסטן מיט אנדערע, און דיין אייגענע סענס אוו סעלף איז אזוי שוואך, דו דו האסט נישט קיין אייגענע וועג ווי אזוי דו דזשאדזשסט דיך, ווי אזוי דו מעזשורסט דיך, ווי אזוי דו פילסט דיך, ווי אזוי דו קוקסט אויף דיך, ביסט א גאנצן צייט פארנומען נאר ווי אזוי זיך אנצוקוקן אליין, ממילא דארף מען צוזאמהאלטן אזוי א גאנצן צייט דעם גאנצן פאזל, און פאר דעם פילסטו ווי דו ווערסט רויט און.

ער זאגט מען זאל עס וויסן, חשבונות רבים, וואס האב איך דאס געזאגט? איך טראכט שוין אז ער האט שוין געטראכט און ער האט שוין געמיינט און ער גייט זאגן און איך האב געזאגט און לע און ס'פארט א באן. וואי איז איט לייק דעט? אלעס איז וועגן ס'פעלט די קאור, ס'פעלט די, איך רוף עס די נשמה שנשאתה בי, די פשוט'ע, דיין אייגענע נפש רוח נשמה, דיין אייגענע מענטש, דיין אייגענע סעלף, ווער דו ביסט און וואס דו וואס דו ביסט און וואס דו ברענגסט פאר דיינע פרענדס באמת, דו ביסט נישט עוועיר פון דעם. דו האסט פאר סאם ריזען קיין מקום אריינגיין אין אלע מינע טיפע טעאריעס פון וואו ס'קומט, וואס העלפט אז א קינד, א מענטש, א בחור, א טינעידזשער זיך אויפבויען א גוטע סענס אוו סעלף, אבער די באטאם ליין, פאר וואטעווער ריזען האסטו א הארד טיים צו פילן און צו סענסן דיין אייגענע סעלף, און דו ביסט דיך ביזי אגאנצן צייט דזשאדזשן מיט אנדערע, מעסטן מיט אנדערע. און זיך אנקוקן פון יענעמס גלעזער א גאנצן טאג, און דעט קען בי ווערי ווערי קאמפליקעיטעד, ווערי ווערי הארד, און ווערי אנפרעדיקטעבל, און ווערי אנסעיף. איך מיין אויב דו ווילסט עס מאכן באטאם ליין, דאס דאס איז, גיב א קוק, די פופצן יעריגע זאגט דיך גראד, עס שטערט מיך שרעקליך, איך קען אפילו נישט לערנען, איך קען עס אפילו נישט שעירן מיט מיין טאטע און מאמע. וואס מיינסטו גייט געשען ווען דו גייסט פארציילן פאר דיין טאטע מאמע אז עפעס גייט פאר?

אדער אויב דיין טאטע איז מער היסטעריש גיי צו דיין מאמע אויב דיין מאמע איז מער היסטעריש גיי צו דיין טאטע ווייסט וואס איך מיין דאס איז נישט די וועלט ענדיגט זיך נישט אבער זיי נישט אליין און לייד נישט אליין און מוטשע דיך נישט אליין עס איז דא אינדרויסן א ביוטיפול הערליכע שיינע וועלט וואס דו ביסט פארט דערפון און און און ברענג עס און דו דארפסט דיך נישט שעמען און דארפסט נישט האבן קיין קאמפלעקס און דארפסט נישט איבערטראכטן. און ס'איז איך וויל נישט ענקארעזשן די נישט גיין רעדן צו די עלטערן אדער צו גרעסערע מענטשן אבער איך זאג

יא, מען צורעדט מיר פון די קאנצעפט, אז וואס קען מאכן פאר א קינד זאל זיין שווער נישט צו קענען. ביסט א בעיבי?
וואס? געב דיך אן עצה, וואס? מאך פלאץ, קריעיט א ספעיס, יעצט איז סוף זמן, יא, ס'דא בחורים וואס לערנען דא און פארן אוועק, וועסט דאך ענדיגן מיט זיי די ארבעט, און אפשר מער אנפאנגען נעקסטע זמן אדער נישט, אבער מאכט אזא רעפ אפ. איז האב איך געפרעגט עטליכע, וואס, וואס, וואס האט געארבעט גוט, לייק וואס האסטו די מערסטע הנאה געהאט די זמן פון די ארבעט וואס אונז האבן געטון? איז אז אין א פה אחד וואס כ'האב באקומען, מ'רעדט צו דיר אלס טערעפיסט מיט קלייענטס, בחורים, יא, כ'רעד צו מיך אלס טערעפיסט מיט קלייענטס, בחורים, וואס איך זע דא, וואס איך טרעף דא אין פערסאן, אקעי.
און פה אחד האב איך באקומען א תירוץ פון עטליכע אזוי ווי, איך קען רעדן דא פון אלעם, ס'נישט דא אזא זאך וואס איך ברענג ארויף און דו שרייסט מיך אן אזוי ווי פארוואס פארוואס רעדסטו פון דעם אדער דו מאכסט מיך פילן ווי איך וואלט ווען נישט געדארפט האבן די אישו אדער ווי ס'איז עכט, דו געסט מיך א ספעיס ווי איך קען רעדן פון אלעם. און מיין שאלה צו די עלטערן איז, דיס איז ריעלי וואט יו וואנט? דו ווילסט דיין זון זאל דארפן גיין ספענדן געלט ביי א טעראפיסט פאר סך הכל צו קריעטן א ספעיס צו קענען רעדן פון אלעם? דו אינדערהיים גיי און קריעט א ספעיס פאר דיין זון צו קענען רעדן פון אלעם. יא. כאפסט וואס איך זאג? איך כאפ זייט לויט וואס דו זאגסט. און אויב עלטערן זאלן קענען דאס טון. האט ער געסאלווט זיין פראבלעם, ער דארף נישט מורא האבן, ער קען גיין צו זיין טאטע און מאמע און אויסשמועסן די זעך פון ווערן רויט און זיי מאמע גייט אים אויספרעגן און זיין טאטע גייט אים אויספרעגן און מען גייט צוקומען און זיי גייען פארשטיין די זעלבע זעך וואס איך האב דא פראדזשעקטעד אז אז זיין אישו איז לכאורה אז ער מוטשעט זיך מיט האבן א געהעריגע סענס אוו סעלף און ער איז ביזי זיך דזשאדזשן און קוקן א גאנצן טאג מיט די אויגן פון א אנדערעם. סאו יוסף זאב, די הסבר גייט נישט העלפן, אבער איך פרעג נאכאלץ די קשיא וויבאלד ביידע האבן עס געפרעגט, אקעי, אז פארוואס ווערט די אנדערער, דער מיטשמועסער, אומבאקוועם מיט דעם וואס ער ווערט רויט? צוויי תירוצים, קודם כל איך בין נישט זיכער אז זיי ווערן אומבאקוועם. אקעי.
ס'קען זיין אז דאס אליין איז פארט פון דיין קאמפלעקס פראדאקשען וואס דו האסט אינעווייניג אין דיין קאפ. דער נײַנצן יעריגער בחור זאגט אבער אז. חברים האבן אים געזאגט אז זיי פילן אומבאקוועם מיט אים. אקעי, סאו דאס איז די צווייטע חלק פון די תירוץ, אויב זיי קענען זיך יא פילן אומבאקוועם איז ווייל זיי פילן, ווייל למעשה ווען דו הייבסט אן ווערן קאמפלעקסד, זיי קענען דיך אלס קלוגע, אינסייטפול, נארמאלע, געהעריגע, געזונטע בחור, און פלוצלינג אינמיטן די שמועס זעהן זיי דו ווערסט נעלם, דו טשעקסט ארויס, דו דו ווערסט רויט, דו הייבסט דיך אן שעמען, הייבסט דיך אן רוקן מיט אזא אומבאקוועמע. באדי לענגווידזש, מאווס, און הערסט אויף רעדן און דו קוקסט אוועק און דו שמייכלסט אזוי צעמישט, ווייסט איך מיין, ער פילט עס. זיי באקומען אזוי ווי א גרעסערן פעקל מיט וואס זיי דילן, זיי פילן אז זיי דארפן בעיביסיטן דא א סיטועשן וואס דארף גיין, וואס דארף זיין א נאטירליכע פלאואינג קאנווערסעישן, זיי פילן אז זיי דארפן יעצט טראגן די אחריות און די פעקל צו אקאמאדעיטן זיך און אקאמאדעיטן יענעם אויך. לאמיר זאגן לאמיר זאגן, און איך וואלט נאך צוגעלייגט אפילו מער ווי דעם, זיי האבן נישט די אישוס וואס דו האסט, דאס טייטש זיי זעען יא דיינע מעלות, ער ווייסט יא אז דו ביסט א געהעריגע קלוגע סענסעבל נארמאלע בחור,
און ער וואונדערט זיך, איט דאזענט מעיק סענס די לעק אוו קאנפידענס און צומישקייט און פארלוירנקייט וואס ער זעט ביי דיך ווען דו האלטסט אינמיטן שמועסן מיט אים.

עס קען זיין דו באהאלטסט עפעס א סיקרעט און יעדע מאל קען די סיקרעט ארויף פאפן, דאס קען אויך זיין, ס'קען אויך זיין נאך מיליאן אנדערע זאכן, נאר ווען מ'האט גערעדט פון סינטעסייזן די צוויי קוועשאנס וואס אונז האבן דא באקומען פון בחורים אין אביסל דיפרענט עידזשעס וואס האבן עס אויסגעשמועסט אין אביסל א דיפרענט וועי, האט עס געטריגערט די מין טייפ אוו ריעקשאן אין מיך. אהה אהה אהה און נאך א זאך מסתם וועט דאס מסכים זיין מיט מיר אז. די מענטש נאטירליכערהייט איז שענער און בעסער ווי סיי וועלכע מאסק ער וועט נאר אנטון אויפן פנים.
איך עגרי מיט דעם. איך עגרי מיט דעם הונדערט פראצענט. הונדערט פראצענט. עט די סעים טיים זענען די מאסקעס וואס די סיסטעם קומט אויף זייער וויכטיג פאר די סיסטעם און איך ענקארעדזש קיינמאל נישט א מענטש צו פייטן מיט זיין מאסק. לייק איך וואלט למשל דער מענטש וואס שעמט זיך איך וואלט אים קיינמאל נישט געזאגט הער דיך אויף צו שעמען, אדער קום לאמיר דיך אויסלערנען אפאר טריקס פון וואק צו צו א מענטש און זאג אים איך הייס אזוי און אזוי און טו דאס, ווייל יעדע אפילו פעטאלעדזשי, יעדע אישו אין א מענטש'נס סיסטעם. וואס הייסט פעטאלעדזשי?
מחלות נפש, אדער משוגעת'ן, אדער צודרייטקייטן, שוועריקייטן, מידות. אפילו כעס אסאך מאל יא, אלעס קומט פאר א סיבה, סאו סאו איך קען נישט זאגן אז ס'איז אקעי, איך קען נישט זאגן מען מעג זיין אין כעס, מען מעג זיין, דאס איז נישט מיין, דאס איז נישט מיין מעסעדזש, מיין מעסעדזש איז אז ווען ס'איז דא א שלעכטע מידה גיי איך, די וועג ווי אזוי איך ארבעט מיט מיך אליינס און די וועג ווי אזוי איך ארבעט מיט מיינע קלייענטס און וואס איך טריי דא צו זאגן אויף די פראגרעם איז אייביג צו אריינגיין וואס איז די שורש, וואס האט דיך געברענגט צו די פלאץ.

גייט פאר וואס קען דיך מאכן אז דו זאלסט זיין אין די מצב. אין די מצב פון זיין באקוועם מיט זיך אליין. פון זיין אומבאקוועם מיט זיך. וואס האט דיך צוגעברענגט אז דו ביסט געווארן אומבאקוועם מיט דיך אליין? און לאמיר ארבעטן אויף די שורש, ווייל אויב גיי איך ארבעטן סתם אויף די סימפטאם, אדער אויב איך גיי פייטן מיט די סימפטאם, אדער, דאס איז נישט, איך פיל ווי איך איך פארליר די פוינט. פארשטייסט וואס איך זאג? סאו איך וויל צולייגן נאך א נקודה. דער נײַנצן יעריגער שרייבט אז ס'פלעגט זיין סאך ערגער און ס'איז געווארן סאך בעסער.
סאו מיין שאלה איז אייביג ווען איינער זאגט דאס ס'פלעגט זיין ערגער דאס מיינט אז ס'האט דיך געבאדערט סאך מער און ס'האט דיך אויפגעהערט באדערן אבער די פראבלעם איז נאך אלץ דא אדער האסט געטראפן א וועג וויאזוי זיך צו שטארקן אויף די פראבלעם אבער האסט קריעטעד אסאך אנדערע פראבלעמס למשל

און יאָס איז ער וואָרט לי ווען מע שיקט אים די שאלות תּמצותדיק, לענין, און זאָגן אַ וואָרט ווער ס'איז, ווער פֿרעגט דו אַזוי קענען בעסער פֿאַרשטיין פֿון וואו די שאלה קומט, פֿון וואו ס'וואַקסט אַרויס, און צו מאַכן אַן אַפּוינטמענט מיט רבי יוסף זאב איז די נומבער טרי פֿאָר סעווען, פֿאָר סעווען זיראָו, עיט וואַן פֿייוו וואַן. אַ גרויסן שכּוח יוסף זאב. קאַלטע.